Thirtute in zavaiin chibai leh vek u le. Tunchum chu France national team tana pawimawh em em, Real Madrid player ni bawk. A bik takin hmeichhe ho laka tlan a em em bawk. Kylian Mbappe chungchang ka sawi ve thung dawn a. Mahse a career chungchang ni lovin a imai ta thar chungchang zawk kha ka rawn sawi daih dawn a ni. hmeichhe lam tan chuanin ngaihthlak te pawh a lo nuam lo deuh mai theih a in lo inti chhel hram hram dawn nia a chhan chu hei in duh pa hianin bialnu a neih san ve ta che u niin a lang dawn riau nula sam blonde pakhat nen an hmu dun zing ta khawp mai kum sangkhat zakua sawmkua pariat apiang kilian Mbappe hianin a vawi khat nana world cup a rawn khelh chhum khan kum sang hnih sawm pariat khanin kum sawm pakomi lek ni chung si khan France ram kha a champion pui thei a nih kha. Kupzangni sawmhnih pahnih World Cup ah lah a zawnin a champion pui teuh hle bawk a, amaherawh chu a vanduai zawkah changin Argentina an hneh zo ta lo a nih kha. Mahse khami atang khanin Mbappe duhzual sawttu, player talented tak, tha tak a nih zia hmu chiangtu erawh an pung sawt tih ila kan sawi sual lovang. Tin, World Cup neih lai mekah pawh hianin a che tha leh tawh hle mai a, goal hnih lai a thun leh diam tawh bawk a, thei ve pap pap tak a ni. tin Mbappe hi tunlai chu a hlim hmel riau thin a, a boruak hi a zangkhai viau bawk a, World Cup avanga han zam chhiat vel chu a nei loh hmel khawp mai a, ti hlim riau tu, message chhiar pa ti nui vur vur thei tu tur a nei ve ta niin a lang dawn riau a ni. Kumin kum tir lam atang khan Mbappe leh Spanish actress pakhat Esther Exposito te inkarah ri ret ret a awm ni a sawi a ni a, a hnu lawkah rinhlelh hna tizual thei turin an pahnih chauhah an chhuak dun lai leh an awm dun lai hmuh fuh tur a awm chho ta zel a ni. A lan dan chuanin an pahnih inkarah ri ret ret pawh ni tawh mai lovin puak pawp pawp thil a awm tawh zawk niin a lang. An pahnih chuan innghen riala an awm dun lai te, tui chen sut te nena an awm dawn lai te pawh hmuh tur a awm chho bawk a. An hlim dun hmel viau zel leh nghal a, thiannu thianpa ringawt ang chuanin an inen lo a nih hmel a ni. An awm dun dan atang chuanin eng an inngaizawng chiang han tih theih tur ang chi kha an ni ve a, mahse anni pahnih lah chuanin ngawih an chuh tlat a. An inngaihzawn thu emaw ngaihzawn loh thu pawh an rawn confirm chuang lo va, an ngawihmun. Mahse, an inngaizawng e tih rawn sawi hran pa kher ngai tawh lovin an chezia an khawsak dan atang velin a lang chiang tho tawh bawk a. Chuvangin, Mbappe pawh a single reng tawh bik lo ve tia han sawi theih a ni ve ta, Pu-in pi tur a zawng hmu ve ta a tih theih awm e. Mahse, tunge Mbappe bialnu hi ni ve reng reng? Enge a tih thin? tih in lo tih ruk takin ka hrilh vek dawn che u nia. Hriat kher tangkai lo ti pawl te pawh i lo awm mai thei. Mahse, ka sawi tho tho dawn i lo ngaithla ve tur hi ni dawp mai ni. Mbappe bialnu hming chu Esther Exposito a ni a, kum sawmhnih paruk mi niin Madrid apiang leh Seilian a ni a, Spanish actress niin an ram chhungah nana na chuanin hre lo pawh an awm vak lovang tih theih tur khawpin a lar ve ni. Tin, Spain ram chhungah chauh ni lovin amah hi international star a ni a. Khawvel ram hrang hrangah pawh a film channa tein en a hlawh viau avangin ram pawnah pawh a lar tawh a ni. A lar chhuahna chu drama series pakhat Elite tih ah a ni a. Carla Rayson character thiam taka a chan chhuah avangin hriat a hlawh hle. Ram pawn lamah pawh a lar chhuah phah hial a ni. Tin, film hi a chang ve nual tawh a, a film channa te lah hi a lar thei phian bawk. Tin, a tleirawl chhuah tir atanga film chang chho tawh a ni bawk a, a lar hma a, entertainment khaw velah mi thar a ni lo. Tin, amah hi model niin fashion lam hi a tuipui ve bawk a, high profile fashion events hrang hrangah pawh a inlan thin a, designer lar tak tak te nen pawh an thawk ho fo a ni. Tin, social media celeb an tih ang chi kha a ni ve pah hrim hrim bawk a. Social media, internet, tih vel te hi mi lar te tan chuanin intheh lar nan hianin a tangkai ve hle a, hmanraw tha tak a ni a. Mahse chutih rualin hmang thiam lo tan chuan awlsam taka an mahni ti chhe theitu thil a ni bawk a ni. Post pakhat lek avang leh comments pakhat lek avanga career chhe ta te pawh sawi tur an tam tawh hle. kan selkaiser tih vel hi an uar tawh bawk nen. Mahse Esther Exposito erawh social media lamah pawh hianin mi mitfukna ber a rawn ni chho tawh bawk nen hianin a tha lam zawng hianin a la lar ve zel a, a chhe zawnga han lar hat a la nei lem lo. Mahse amah hi a hmel hi eng eng emaw lai chu a siam tha tir ve e, a hmui te pawh a chiu pawrh tir ve deuh e an tih thin avang khanin han sel ve neuh neuh te pawh a awm bawk a. a before and after thlalak te video te hmang te pawhin an bei ve deuh thin a ni mbappe nen an inkar ah eng emaw deuh a awm ang a an sawi tirh khanin mi tam takin hate comments an hnut chhiah nghal a a sum vang bak a ni lovang a lar avang bak a ni lovang titu an tam viau. Mahse Esther hi sum it avanga mi pangaih zawn der kher ngai lo va, mahni duh zawng apiang lei thei tur khawp a thawh chhuah nei tha chu a ni ve tho va. Lar tih vel chungchangah pawh hianin Mbappe nen kum sang hnih sawm pariatah an lar chhuak khat ve ve a, pakhat football khawvelah a lar chhuak a, pakhat lemchan khawvelah a lar chhuak a ni. An mahni field ve veah chuanin an hlawhtling dun ve ve a, an thleng sang dun ve ve bawk a ni. Chuvangin Mbappe sum tih velah hi chuanin a buai loh hmel khawp mai. Tin, internet velah pawh thuthang mak deuh pakhat an thehdarh mek a. Mbappe bialnu thar chuanin Mbappe a hmuh hmasak ber chuanin milar a ni tih pawh a hre lo va, an vawikhat intawnna an induhtawn nghal ve ve a, love at first sight a ni a, an ngaihzawn hnuah chauh milar a ni tih a hriat thu a sawi e, an ti a. Chu chu tunah hian an thehdarh chuai chuai a ni. Chuvang chuanin mi tam takin Esther Exposito chu lem an ti viau a, eilo fe fe tu an tam phah hle. Mahse Esther ngei chuanin chu chu thu dik lo hul hual a ni tih a rawn confirm tawh a, media mi a hmachhawn tumin thu dik lo hul hual a ni tih sawiin, Miten dawt hmanga an thawnthu phuah chawp vel mai mai ni e a ti a ni. Mbappe te chu a hriat larsa tawh thu a sawi a, Ni e, a awihawm loh ve lu lai bawk a ni. Amah hi sawi tawh angin Madrid-a khawsa piang leh sei lian a ni a, tunah Real Madrid player zingah pawh lar ber pawl Mbappe hre lo tur a han dah tawp mai kha chuan a thlak ve a ni. Han chhiar ringawt pawh khanin dawt mai mai a ni tih kha a hriat nghal a, dawt hmanga thu theh darh rau rauah pawh hian awihawm ve deuh hi chu a awm ve thin a. Mahse hei kher kher hi chu a awih awm loh ve em bawk a ni. Mahse a mak ve khawp a, hetiang te pawh lo awih tawktu an lo awm ve zel. Chung mi te ho chuan Mbappe bialnu chu an lo haw ve em em mai bawk a ni. Apparently you didn't know Kylian Mbappe before meeting him, is this true? No, no, of course I knew who he was. These are those kind of things that people invent that you say on social media.

and genuine like a poem maybe. Tin, Esther Exposito hi a career a tluang chho phian bawk a, Mbappe te hoin Senegal an hmachhawn ni hma chiah pawh khanin Monaco lamah a world hlu tak mai a dawng nghe nghe a ni. Chuvangin Mbappe tel lo pawhin a hlawhtling viau tawh tho va, mahse le Mbappe nen an inzui hnua hre lar ve chauh erawh kan tam viau thoin ka ring. Esther hi chuanin social media velah Mbappe vel a la post lang lo hrim hrim a, Mbappe thil post ah pawh a va inlar ngai lo hrim hrim bawk a. Mahse, Mbappe zawk hi a inlar zing zawk a ni a, Esther thil post ah te pawh meng tawk a pawp pawp lai emoji te kha a va hmang a, a va comment tawh a ni. Tin, sang hnih sawm pakua ah pawh Esther hi thil post te hi a lo like daih tawh a. Chuvang chuan mi tam takin kum sang hnih sawm pakua atang khan a rukin an inngaizawng chho ve. tawh a, tunah hian an rawn inzui lang ve chauh zawk a ni tih te pawh an awm bawk a, mahse chu chu thu chiang a ni lo va, rumours mai a ni. Tin, thenkhatin an tarlang ve dan chuanin Mbappe zawk hianin sanghnih sawm pakua chang vel daih tawh khan Esther hi chu a lo ralkhat duh ve tawh a ni an ti bawk a ni. Tin thil pakhat, Mbappe khelhpui Real Madrid lama a team mate Vini pawhin Esther thil post hnuaiah chuanin meng tawka pawp pawp lai emoji ngei mai kha a lo va hnut chhiah ve a ni. Chu chu tunah hian a viral thar bawk a, a thianpa bialnu a chhaipui em lo turah chuan ngai phawt teh ang. Mbappe hi tunhma chang tawh hrim hrimin bialnu a neih awm hi hriat a ni ngai lo va, hmeichhe hrang hrang nen han sawizawm ve deuh thin mahse, confirm engmah a awm ngai chuang lo. Dawt thuleng vel mai mai a lo ni tihna tawp leh thin. A lan dan chuan bialnu neih tih vel hi a hmanhmawh vak lo niin a lang a, inkhelh lamah a insawrbing zawk a nih hmel. Meme te pawh an siamsak nasa tawh a. Bialnu a neih ngai lohna chhan chu a gay vang a ni tih te in an sawi thin a, chutiang khawp chuan hmeichhe lam a harh vang vak lo, hmeichhe mi lutuk lo anga sawi leh tar lan a ni thin a ni. Chu vangin ka hmeichhiatpui te kha hetia bialnu a han nei ve ta te hi a lawmawm zawk, fiam thu thawh nana an hman thin, a gay a niang an tih te kha a ni tak tak lo tih tichiang tu te pawh ni pah ve a, mahse a lo bisexual thu tang tih erawh a hlauhawm viau tho mai. Mbappe hi kum sangni sawmhnih pahnih khan Belgium model Ross Bergkamp nen an inkawp anga sawi kha a ni a, World Cup hun lai vel kha a ni bawk a ni. Mahse dawt a ni tia sawi zui kha a ni ta a, Ross nen an inngaizawng anga thu a than mek laiin French model pakhat Ines Rau nen inngaizawng angin an chhuah leh bawk a, Ines Rau phei chu transgender a ni a. Mbappe bialnu anga an sawi lai khanin Mbappe pawhin troll a hlawh viau bawk a ni. Mahse, Mbappe lar hma chang tawh a inhre tawh, inkawm tawh mai zawk an lo ni a nih hmel. Tin, kum sanghnih sawmhnih pahnih vek khan model Stella Maxwell nen in date angin an sawi lar bawk a, kum khat chhung lek pawhin hmeichhe pathum nen an dem rawn hman a ni. Mahse, fake news anga sawi zui vek a ni ta a ni. Tin, a rawn lar chhuah hlim kum sanghnih sawm pariat World Cup zawh hnu vel pawh khanin Miss France winner Alicia nen in date angin an sawi bawk a, mahse, chu pawh engmah confirm a awm chuang lo. Kylian Mbappe hi mipa hmelchhe tak tih han sawi tur chu ni hauh lo mahse hmeichhe duhzawng tak zun nei an tih ang chi kha a ni nia nge. A chhan chu hmeichhe lamah hian a tlan em em mai a ni. Chuvangin bialnu nei duh ve hrim hrim chu ni ta se chuanin neih tur van lo ber tur te zinga mi a ni ngei ang a. Mahse rin ai takin hmeichhe lam hi a ngaihsak vak lo nge ni. Hetia bialnu a han nei chho ve ta leh inthup lem lo taka a han chhuahpui ve ta te pawh hi hmuh nuam an lo ti em em zawk a, an lo hlimpui viau zawk a ni. Mahse, mi thenkhat chuanin football lam a ngaihthah phah a, a bialnu thar ringawtah rilru a pe a, training te pawh a ngaihsak loh phah an ti ve thung a ni. Awle, thirtute, eng pawh chu ni se, sawi tawh ang khan confirm chu awm hauh lo mahse, an khawsazia leh an lan dan atang hrim hrim pawh hianin an inngaizawng tih chu a chiang reng tawh mai a, confirm ang tluk chuang a ni tawh mai a ni awle thlir tu te duh tawk phawt ila video ka rawn post leh tur milo ngaihchhan sak leh dawn nia.